Croeso i rhifyn arall o Renew Wales in Conversation. Heddiw fydd y podlediad yn Gymraeg, a'r pwnc dan sylw yw creu lleoedd, place making, cartrefi a thai. Dewch i ni weld pwy sy yma i sgwrsio heddiw. Hi, Craig ap Iago ydw i, cydlynydd Renew Wales a gweithio yn Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd. Dau. O, helo, siwmai. Um, dwi'n uh, gweithio gyda Tai Cydweithredol a Thai Dan Arweiniad y Gymuned. yy am y rôl mae cymunedau'n creu cartrefi yma i helpu pobl i ddatblygu eu cynlluniau tai cy- cydweithredol dan yr arweiniad y gymuned eu hunain. Gwyn.
Yy, fi ydi Gwyn Roberts, yy Prif Weithredwr Galeri, yym menter cymdeithasol sydd wedi ei sefydlu yn Caernarfon ers 30 o flynyddoedd. Ie, so Gwyn, a Ella bod ti ddim efo lot o brofiad yn gweithio yn y sector tai, ond yn bendant ti efo lot o brofiad o weithio neu arwain, os ni'n deud, yn y sector placemaking, creu cartrefi a cymunedau, um, oherwydd dyna'r Dyna be ti'n... be 'di bwriad, o be dwi'n dallt, dyna be 'di bwriad chdi yym e- e- efo yr y mudiad Galeri, yndi? Ti isio yym deud mwy am hynny? Yym wel fel o'n i'n deud yym gafodd Galeri sefydlu deg mlynedd ar hugain yn ôl bellach, um, ac oedd o mewn ymateb mewn ffordd i cyflwr uh, tre Cynarfon um, ar y pryd, lle yna lot o adeiladau gwag, um, llawer iawn ohonyn nhw yn dadfeilio, um, lot ar werth. Ac dweud y gwir, oedd y sefyllfa'n debyg iawn i beth sydd yn uh, digwydd rwan, lle oedd yna lot o bobl a cwmnïau o tu allan i'r ardal yn prynu um, eiddo a casedau a ddim yn neud dim byd llawer hefo nhw. A wedyn dyna be wnaethon ni dros yr y saith neu wyth mlynedd cynta, wnaethon ni brynu lot o'r adeiladau um, ac adnewyddu nhw, a da ni dal yn berchen ar ugian o'r adeiladau yna yn canol y dre, a wedyn uh, mynd ymlaen wedyn i sefydlu ac adeiladu um, canolfan galeri lawr ar Doc Victoria, Yym a wedi ymestyn hwnnw rhyw dair blynedd yn ôl i roi dau sinema sgrin yna. A wedyn yn ddiweddar, um, just uh, rwan, rhyw fus neu ddau yn ôl, da ni wedi cwblhau datblygiad arall lawr wrth Castell Cynarfon, um, sydd yn hen safle diwydiannol yn Caellechi. um, a darparu uh, ugian o unedau masnachol i lawr yn fanna. Um, so, um, mae gynnon ni rhywfaint bach o dai, um, ond dim dyna ydyn ni wedi bod yn canolbwyntio yna fo, dweud y gwir, dros y blynyddoedd. Um, mae, na, mae o fwy tuag at yr ochr masnachol. Ond mae yna, ti'n meddwl, ddim dywediad ydy, ydy o erbyn rhan o'n tai iaith um, gwaith. Um, heb heb y gwaith does 'na ddim iaith yym heb y tai does 'na ddim iaith yy ti angen y, y tri yn y nhw a ti yn bendant yn yn arfon yn yym arwain ar ar y ochr gwaith a lle fydd i weithio a fel fel rôl fi yn y cyngor dwi'n gweithio ar tai Yym ac so ti yy t'wod dwi'n gweld chi be- be- be- be' ti'n neud ydi yym cynrychioli mudiad lleol sy'n trio taclo yr ochor economi swn i'n deud, cadw economi yn economi ni yn lleol yym cadw pres ni yn lleol yym a wedyn fi yn yym yn neud be' dwi'n gallu neud i cytrefi pobol lleol ond trwy y cyngor faswn i dwi'n neud hynny a wedyn ti efo dau sy'n trio helpu cymuneda ar yr ochor yym tai hefyd a dau ti isio deud mwy am be' ti'n neud? Yy yn sicir ie yym ty' bach o cefndir falle yym ynglŷn â yy tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned, um, sefydlwyd um, uh, y, y peth um, i, i ddechrau off, um, dyfarnwyd cyllid i Cyd Cymru a chanolfan cydweithredol Cymru gan sefydliad Nationwide a Llywodraeth Cymru. Um, gan weithio mewn partneriaeth, bydd Cyd Cymru yn recriwtio 18 o gymunedau dros y tri blynedd ar draws ardaloedd trefol a gwledig yng Nghymru i archwilio, adeiladu a'u cau trefi fforddiadwy eu hunain, a'u galluogi i ddechrau eu prosiectau tai ar raddfa fach eu hunain dan arweiniad y gymuned gyda chymorth cyfnod cynnar a elwir yn gam archwilio. Um, Mae'r prosiect uh, Tai Cydweithrediol yng Nghymru yn rhoi cymorth a chyngor i grwpiau a sefydliadau ledled Cymru i ysgogi'r sector tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned, gan greu mwy o dai fforddiadwy yn eu tro, i bobl mewn angen, a yy ynglŷn â yym yy y y project 'i hun, a mae'r pro- mae'r prosiect bresennol yy yn cynnig mynediad at gyngor arbenigedd am dai cydweithredol, mae'n darparu cyfleoedd hyfforddi datblygu sgiliau, yn cyflewni cyfleoedd rwydweithio, yn cynhyrchu ymchwil a all liwio'r gwaith a ddatblygu mwy o gynlluniau tai tŷ CAG a ddatblygu canllawiau ar gyfer cynlluniau tai yn y dyfodol. Ie, yeah, so, um, dwi, dwi, wel, na i, na i, na i ddatgen rhywbeth, dwi'n deud o'n aml iawn, um, dwi'n dwi, dwi cymryd fy, fy, fy, y ddau yn chi yn cytuno fi, ond da ni mewn yn canol yy argyfwng tai ar hyn o bryd fyswn i'n deud yym fel fel nes di disgrifio Gwyn nes di sôn am y ffaith yy bod yy yr adeg pan nes di gychwyn oedd po- lot o bobol y tu allan yn prynu yr yy adeilada wel dyna beth sy'n digwydd yn tai ma' di bod yn digwydd ers degawd eniwe ond mae o ma' na ma' na don newydd rŵan fyswn i'n deud o pobol y tu allan yn prynu tai ni rŵan yym so fel o'n i'n trio twtio ar y ffaith bod o'n i'n sôn am tai iaith a gwaith dyna dyna yn y bôn i fi a chdi Gwyn dwi'n meddwl a dwi'm isio amdana chdi Dai yym ond i i i ni dyna dyna sut ti'n disgrifio cymuned so be' be' dyn ni'n trio neud ydi amddiffyn cymunedau ni a gadal n'w i ffynnu ag aros yn y Gymraeg yn fy marn i. Yym be' ti'n meddwl am hynny Dai yy w- oes na elfen ieithyddol i be' ti'n neud yn lle ti'n gweithio yn y de neu ydi o'n fwy jyst cymunedol ydi y cymuned y ti'n cos dyna be' ti'n trio neud yn y bôn ydi amddiffyn cymuneda ni achos bod tai yn anffoddiadwy rŵan yym a 'da ni angen neud bob dim 'da ni'n gallu neud, pob, does ddim magic silver bullets 'da ni angen neud lot o pethe gwahanol a fel ti 'di disgrifio di un o'r pethe 'da ni'n 'da ni angen trio neud. Yn yn sicir yym ma'r gwaith yy yym yn helpu cymunedau i um, edrych ar ôl uh, ei sefyllfa tai ei hunain. Um, creda fod uh, tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned um, yn ymwneud â phobl leol yn chwarae rhan flaenllaw a pharhaol wrth ddatrys problemau tai lleol, um, yn creu cytrefi gwirioneddol gwirioneddol fforddiadwy a chymedai cryf a ffyniannus um, a felly um, uh, yn sgil y beth um, mae'r um, sefyllfa ble mae'r iaith Cymraeg um, yn cael ei helpu wrth gwrs um, wrth cymeryd uh, um, uh, rhan fel ni i, i ddod at y sefyllfa tai yn lleol. Um, so fi'n yn siŵr uh, yn y de uh, dyw'r uh, sefyllfa iaith uh, ddim uh, mor, mor uh, grif yn eisiau a, a, yn y gogledd, yn wedig ble mae um, uh, ardaloedd ble mae pobl yn dod mewn a, a prynu tai, um, tai haf fel enghraifft. Um, ond yn sicr mae sefyllfaoedd uh, uh, yn y gwyr felly ble ma' falle ddim yn brin fa- sgil o'r problem, ond yn sicr um, uh, yn, yn sgil uh, beth yw uh, costau tai prynu, um, mae'n yn sicr yn problem mawr.
Yndi, yndi. Um, tywed, y, y diffiniad o anffoddiad yw ysyn ni deud i'n sefyllfa rwan. Dydy, er enghraifft yn Gwynedd, dydy 6, dros 60 y cant o pobl Gwynedd ddim yn gallu ffoddi dim un ti. yym yn y sir o gwbl sy yn yn fy marn i yn anfoesol yym ond fel t'wod ma' na fel dwi dwi di sôn am ma' na t- tri t- dan ni dan ni s- sort of neud yy tri peth gwahanol dan ni'n trio taclo'r un issues ond ond dod atyn n'w o yym perspectives ag um, yeah, perspectives gwahanol a ffyrdd gwahanol yn neud pethau. Fel o'n i'n dweud, does ddim silver bullet. Um, sut, sut da chi'n teimlo am, um, oherwydd un o'r pethau mae ma, ma argyfwng yma yn creu yn fy man i ydy um, anobaith um, a does yna ddim byd um, gwaith os ni'n deud na, na cymuned sy'n teimlo'n anabeithiol. Um, be di perspectives chdi, Gwyn, be di perspective chi cynta ar y, um, ydyn ni'n ennill? Um, mae galeri, fes ni'n deud, yn, a uh, dwi'n mynd ar yn wythnos nes gyda llaw, ond mae ma, ma, ma galeri yn fath o flagship yym sy'n yn fy marn i yn rhoi gobaith i ni yn yn Arfon ond Gwyn sut ti'n teimlo os yy be- ydyn ni'n ennill y brwydr yma? Yym wel y- na y gwirionedd ar y funud ydy bod yym bod ni'n cwffio rhyw fath o rear guard action yym lle mae A be ydy o yn y bôn ydy, i fi, mae o i gyd i lawr i perchnogaeth a rheolaeth. Os da ni yn gallu cystadlu am prynu as- asedau yym sydd yn ein cymunedau ni, yym dwi'n meddwl bod hwnnw'n ran o'r frwydr. A dwi'n sôn yn fan hyn dim jyst am am tai, ond mae'r maes tai yn rhywbeth hollol yym angenrheidiol i'r holl beth. Mm. Ond pethau fel tafarndai, um, siopa lleol, um, meysydd carafanau ac yn y blaen, lle mae hein yn cael eu prynu fyny um, a dos a ddim perchnogaeth cymunedol a rheolaeth cymunedol yn nhw. Wedyn, dyna lle mae'r anobaith i fi'n yn dod yn, yn, yn rannol, lle mae pobl wedi colli uh, unrhyw fath o gysylltiad efo rhai o'r llefydd yma. Ie. Yeah.
Ac wedyn beth sy'n digwydd ydy mae ma' pobl sy'n dod sy'n dod i weithio yna yn bobl o tu allan, mae pobl sy'n bia yna o tu allan. Dydy'r cymuned leol wedyn ddim yn teimlo bod nhw'n perthyn i'r ased yna. A dyna dwi'n meddwl mae rhai taclo hwn Um, fel nes di ddeud, Craig, yn y, ar y cychwyn, mm. mae o'n fwy na un peth, dydy. A ti'n goro ffendio atebion sydd yn cyfuno sawl peth. Ac un o'r atebion ydi, dwi'n meddwl, a rwbath sydd heb ga'l 'i 'i ddilyn i fyny'n iawn ydi bo' ni'n bo' 'na ryw fath o gronfa yy yym... Ie. ...preifat yn ca'l 'i setio fyny, ryw fath o private equity fund sydd tu allan i'r yy... Hmm. ...cyfundrefn yy ariannu cyhoeddus yym a sydd yn gallu gweithredu mewn ffordd eitha' sydyn a hyblyg achos be' sydd wedi bod yn digwydd lot yn ddiweddar ydy ma' 'na yeah. panics mawr yn digwydd pan yeah. mae rhywbeth yn mynd i fyny ar werth fatha capal yn pistyll a mae yna ymgyrch mawr i godi arian ac erbyn hynny mae rhy hwyr. Ie. Yeah. Mae'n rhy hwyr. Mae... dan ni'n adweithio trwy'r amser, a beth sydd eisiau wneud ydy setio rhywbeth i fyny, cos mae gyd yn dod i lawr i arian yn y pen draw, se- lle dan ni'n gorfod medru cystadlu am yr asedau yma. A mae rhw- mae rhaid i ni fod yn rhagweithiol a dim adweithiol. Ie, Ie, fi'n na, credu, dwi- yym, Dwi'n cytuno efo chdi, a, a hefyd, um, Go on Dai. Na, rwy'n credu um, cystadlu am asedau yn, yn um, rhan mor bwysig yn uh, ardal tai cydweithredol. Um, yn sicr mae uh, benefits mawr i gael pobl i cydweithio yn gymunedol tuag at uh, datblygu tai lleol, ond uh, yr un problem ynglyn â'r asedau i gael y tir

um, uh, incentive fel ni, mae'n galed iawn i pobl lleol i, i cael um, y hwb gynta i fynd uh, a, uh, a, a, i, i ddechrau'r gwaith um, um, a hefyd uh, gyda prisiau tir yn, yn cynyddu um, a, a, fwy o fwy o broblem i bobl lleol i gael uh, hwb mewn i'r lle. Mm.
Wel, dwi'n meddwl hefyd bod hwnna'n rhan o'r problem yym a ma' ma' cynlluniau datblygu yr siroedd, a dwi'n gwybod bod nhw'n cael eu gorfodi i greu rhein ac i yym alocetio degau o filoedd o dai, unwaith dach chi wedi yym adnabod sir fel bod yn rhan o'r cynllun datblygu, mae ei werth o mynd i fyny'n syth. Ie.
So, a dyna beth yw, da, da chi wedi disgrifio... Um, be, sy, be yn y marn i sy'n angen i wneud? Ie, yeah, go on Gwyn, cer ymlaen. Wel na, be, be ni'n mynd i ddeud, Greg, oedd un efallai o'r atebion ydy bod angen edrych ar y cynlluniau datblygu a gweld, cos mae yna, dwi'n yn gwybod beth yw'r ffigwr yng Ngwynedd, ond mae o'n rhywbeth aruthrol o fawr, fatha 8,000 o, o dau newydd Wel, dwi'm yn siŵr iawn i, i ar gyfer pwy mae rheina. Ie, a dyna, a dyna beth yw... Mae yna ma ormod o dir wedi cael ei, ei adnabod fel tir datblygu. Mae'r...
Ma um, achos be nes di ddeud ar y cychwyn Gwyn yna, dim ar y cychwyn, pum munud yn ôl, oedd ti'n sôn am y ffaith be, be dyn ni angen ydy y, uh, y stuff rhagweithiol yym lle lle bod ni efo c- cronfa sy sy ddim yn gyhoeddus yym dwi'n cytuno efo chdi cant y cant dwi'n meddwl yym da ni angen yy trio ca'l gwared o'r knee jerk reactions i bob dim a bod na bres yna ag a dwi'n meddwl bod na rywbeth yn Gwynedd sy'n bodoli yn barod faswn gallu yym hwyluso hynny yym ond does e ddim pwynt neud hynny ar ben ei hun yy oherwydd wel dan ni di gweld yn ddiweddar yym un deg chwech y cant yym cynnydd yn yy prishe tai yng Nghymru yym dros y blwyddyn dwetha so ma' pri- ma' pres ni yn Yy well llai dros blwyddyn, lot llai yym dros blwyddyn, ma' fydd o'n bron yn amhosib cystadlu efo efo pobol y tu allan y sir sy efo lot mwy o bres na ni yym a sy t'wod yn y Telegraph wythnos dwetha neu neu sori ddoe y Telegraph yn sôn am dydd dy- def- rŵan ydi'r amser buddsoddi mewn ail dŷ yn yng Nghymru. Yym achos ma' ma' 'na ma' 'na deals da, wel of course does 'na ddim deals da i ni yn fama yy a'n a'n cyflog ni, ond so dwi ddim yn dwi jyst yn meddwl os 'dan ni'n sôn am creu cymunede go iawn, 'dan ni angen rhagweithio fel fel y ddau onoch chi 'di sôn am, yym rhoi y grym i i pobol i neud be ma' n'w be ma' n'w isie neud be- dau basically dyna be' ti'n neud yym achos trw'r ca'l grym ti'n ca'l rheolaeth ag dyna dyna w- Gwyn ti di sôn am hyn yn barod y rheolaeth os ti'n rheo- os ti'n gallu rheoli stwff eich hunen ma'n ca'l gwarad o a- an- o na- yna yna boeth yna anobaith, ond hefyd i wneud hynny, da ni angen rhyw fath o um, legislation neu rhyw fath o riola gwynt i newid sôn am y cynllun datblygu lleol. Da ni angen newid pethau fel yna i roi y grym i bobl ac i roi creu a level playing field. So da ni angen y tri peth yna dwi'n meddwl, um, ac heb y tri peth yna yn gweithio, um, fydden ni e- e- fydden ni fel fydden ni yn y sefyllfa yma lle dwi da ni'n erbyn y llanw am am flynyddoedd i ddod a a sgennyn ni ddim amser i i i golli da ni angen neud o heddiw dim disgwl yym ie so gwyn dau sori be' ti'n feddwl?

seilir mentrau cydweithredol um, ar werthoedd hunan gymorth, hunan gyfrifoldeb, democratiaeth, cydraddoldeb, tegwch ac undod, um, mae hwn um, yn helpu i um, cymunedau ddod at ei gilydd i ystyried uh, uh, y her

uh, pob un yn seiliedig ar uh, ymgysylltu parhaus ac addysg a dylanwadu um, yn rannu, rannu data a canfyddiadau. Mae pob cam craidd wedi ei gynllunio i feithrin cylch bywyd uh, TCAG a bydd rwydweithiau cymheiriaid i gyfoedion yn ei ategu. Bydd y rhwydweithiau'n caniatáu i grwpiau rannu eu dysgu a darparu cymorth, gan ategu cynaliadwyedd y sector TCAG trwy gynyddu sgiliau, gwybodaeth a chapasiti. Yym felly yym fi'n credu bod yy y system sy'n edrych ar ar y yym y y y tri cymorth archwilio, galluogi ac ehangu yy eto yn helpu datblygu sgiliau, helpu i roi yym helpu i i i i i'r pobl dod at ei gilydd yy i cyd-weithio um, i fod yn, yn uh, sefyllfa llawer well um, wrth gweithio'n cymunedol na pobl yn trial uh, gweithio ar ei hunan i, i, i ddatrys y, y problem mawr sydd yn cynnwys pobl ynglyn uh, uh, sefyllfa tai. Ie, yeah, dwi'n Dwi'n cytuno efo ni, a dyn ni eisiau gweld lot mwy ohono, ond fel dwi'n... o'n i'n dweud o'r blaen, dwi'm yn... dwi'n meddwl ma' hyn yn grêt a'r agwedd yna dyn ni angen, yym ac yn y bôn gwyn dyna be' ti di neud, yym yy yr uno, y cydweithio a bob dim yym a di llwyddo, dwi yn gweld bod hynny yn mynd i fod yn anoddach ag a- anoddach i neud, yym achos ma' 'na gymaint o rwystre ar flaen ni a ma' ma' 'na ma' 'na edrych fel ma' rwystre yn mynd yn yn yn uwch pob dydd yym a fel dwi'n deud o tan 'dan ni actually ca'l ryw fath o legislation i greu ryw fath o level playing field fyddwn ni'n throwing good money yym ar ôl bad os dwi 'di ca'l y dywediad Saesneg yn iawn yn fan'na yym ond Dai, wyt ti'n teimlo fel uh, ti'n swnio'n upbeat ag gobeithiol? Um, dyna sut ti'n teimlo am y sefyllfa heddiw? Um, cos mae'n mae iawn i ni ystyr, um, dwi'n dwi, dwi mewn tŷ fy hun, a dwi'n, dwi, ti'n edrych fel ti yn gwaith, um, Gwyn, dwi'n siŵr, da ni, da ni, dwi'n siŵr bod ni'n iawn, ond, um, yeah, Dai, ti'n teimlo fel, ti'n teimlo fel ti'n obeithiol? So, yn i'n disgrifio uh, sut ti'n teimlo am y sefyllfa tai yn ardal chdi rwan? Um, yn sicr mae'r ma, ma um, inisiatif ble ni'n gweithio ar, ar y funed yn, yn helpu llawer o mudiadau, llawer o grwpiau. Um, mae prinder arian yn Gymru uh, am uh, y math hyn o um, cydweithio uh, i gymaru â Lloegr, fi'n flin i gweud. Um, mae sôn bod fwy o arian yn mynd i fod ar gael um, yng Nghymru i, i ddatblygu'r uh, um, schemes hyn. Um, Ond y peth arall yy falle sy'n positif yym ma' ymchwil wedi ga'l 'i yy cymeryd yy lle dros y blwyddyn dwetha yym a yy bydd sôn i siarad i trigolion yy o pobol sy'n yym yy byw mewn cynlluniau tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned, yym, a falle i ateb y cwestiwn, yym, falle sôn am beth mae'r pobl hyn wedi dweud yn eu geiriau eu hunan, yym, yn ystod eu anfanteision a maint wedi eu hennill o fyw yn eu cynlluniau. Yym, so, yy, y Yy roedd rain yn cynnwys yy pobl yn gweud fod gwell sgiliau gyda nhw, fod fwy o hyder, yym bod gwell iechyd corfforol wrth cymeryd fwy o ran yn y ddatblygiad, yym gwell lles meddyliol, yym sefyllfa ariannol well, Yy, llai o unigrwydd a yym arwahanrwydd, a fi'n credu bod sôn yn gynharach yn y ddadl. Yy, fwy o deimlad cymunedol, yy, a ma' hwnna'n holl bwysig yym i i cadw'r teimlad cymunedol yn gryf tu fewn datblygiade. Yym, a fwy o allu i fyw mewn yy cytgod a'i gwerthoedd, a'i hamgylchedd. Uh, felly, um, ie, yeah, fi'n credu, ti'n bod, os mae neges positif yn dod o ddi wrth y pobl sy'n um, cymeryd rhan mewn uh, schemes fel hyn, um, mae hwnna'n beth da i edrych ymlaen uh, am ffordd newydd, ffordd um, um, falle mae eisiau fwy uh, o ynglyn â arian ar gael am fwy o grwpiau, yym ond yn sicr rhywbeth positif am y dyfodol yn yn farn i. Grêt.
Yym Gwyn, yy ti 'di deud yn barod bod ti yym yn gweld mwy o rhwystrau ella na dau, yym

M- o- oes 'na un newydd ti efo oes 'na lle ti'n mynd yn y dyfodol oes 'na rywbeth cyffroes yn dy ben ar hyn o bryd?
Wel yym un o'r syniada fysa ni'n licio yym datblygu ymhellach ydi yr syniad 'ma o'r yy ryw fath o private equity fund Yym lle mae pobl yn deud wel does 'na ddim arian yn yng Nghymru a does gynna'r Cymru ddim ddim pres. Ond yym ma' 'na lot fawr o bobl yng Nghymru sydd efo lot o arian. Mm. Yym ond dydy o ddim yng Nghymru, mae o mewn cyfrifon banc yn Singapore yeah. a Hong Kong. a 'di o'n neud afflu o ddim. Dai oni i cymunedau Cymru yn fan 'na. So t- tibod mae mae angen yym i pobl dwi'n meddwl sylweddoli wel os 'dan ni o ddifri am hyn a ma'r ma'r stwff 'na ma' Dai yn sôn amdano fo'n bwysig dydi tibod yym ma' ma' i gyd yn rhyw fath o jig-so yym ond ma' 'na ond ma' 'na ddarna mawr o'r jig-so 'ma ar goll. Ac os 'dan ni'n os 'dan ni'n cario ymlaen fel hyn, dydy y pethau eraill ddim yn mynd i fynd at wraidd y problem, a dwi'n meddwl mai un o'r o'r rheini ydy bod rhaid i'r i'r gyfundrefn ariannu sydd yn bodoli ar y funud um, gyfeirio ei hun mwy tuag at yr yr issue yma o berchnogaeth a rheolaeth. Achos yym os na 'di hynna'n cael ei ei yym daclo dwi dwi'm yn siŵr iawn na jyst ryw fath o chwarae ar yr ymylon ydan ni fel arall, a ma' rhaid i'r i'r i'r ateb yna fod tu allan i'r gyfundrefn ariannu cyhoeddus achos... Ie. ...ma'n ormod o reola yn cael ei gosod ar y gyfundrefn yna o llefydd fel Caerdydd a Llundain. A be da ni eisiau di, di cyfundrefn sydd yn ymateb i gofynion cymunedau lleol. Ie, yeah, o'n i, o'n i, uh, eis i Gwlad y Basg uh, uh, pan o'n i yn, yn coleg, a, a, a, a gwedd nhw yn Gwlad y Basg yn oll o wahanol i agwedd ni, cos Yn fama, be dyn ni'n trin ydi ydi denu Llywodraeth, gofyn i Llywodraeth sortio pethau, yym trio cael nhw i helpu i roi pres arni. Yn Gwlad y Basg, dydyn nhw ddim eisiau y Llywodraeth, y po- y y grwpiau cymunedol ddim eisiau Llywodraeth dim byd n- yy yn nunlle'n agos atyn nhw, dim eisiau pres nhw, dim eisiau rheolau nhw, a a ma' Llywodraeth yn pob tro yn mynd ar ôl nhw i trio i trio yym helpu a ma' n'w'n jyst deud na dim diolch so ma' ma'r agwedd gwahanol yn fan'na a a fase yy fase'n licio gweld ni'n efo mwy o agwedd fel 'na ond un peth dwi 'di gweld yn ddiweddar dwi 'di bod yn sôn am creu cronfa Gwynedd dwi'n gwbod hyn yn perthnasol i chdi Dai ond yy cronfa Gwynedd lle dim ots pwy wyt ti os ti isie yn lle yn lle ni'n yym yy roi yy a dwi di sbio mewn i faint y pres da ni'n roi i lese- i i le- i lesyna yn yy yng Ngwynedd a ma' lot o y pres yna yn mynd syth i Llundain yym helpu y y prif weithredwr sy'n redeg yr yr i lesyna yna i brynu ceir a tai a pethe felna. Yym a dwi'n yn dwi'm yn erbyn y les yna o gwbwl jyst dwi dy- t'od dyna lle ma' lot o pres yn mynd ag fase be- be' sy'n bod efo cadw y pres yn lleol pres is os dwi isio roi elusen pam ddim cadw fo yn lleol ond un peth dwi wedi gweld yn y flwyddyn dwetha efo be' sy' digwydd efo yr yy yr y datblygiad y crisis a gyfwng tai ydi pobol sy' di cysylltu ef fi a dwi'n sôn am cannoedd o bobol

Yym lle dwi mwy impressed jyst i jyst so dwi dwi'm yn gor'o' neud dim byd ma' rywun arall yn prynu yr aseda neu y tai ag dwi'n meddwl bo' 'na ewyllys latent on' mawr yna a so dwi'n cytuno efo chdi cant y cant Gwyn faswn i'n yy os ti isie sgwrs amdano fo ra- o rôl ynny i weld sut 'dan ni'n datblygu fo a dwi'n ymwybodol bo' 'na ffôr ma' 'na rywbeth yn bodoli yn barod sy'n gallu hwyluso hynny yym dwi'n meddwl bod o'n yym syniad da a rywbeth faswn gallu gweithio trwy Cymru i fod yn onest so pob sir yn gallu datblygu rywb- fe- rywbeth felna ti'n ti'n ti'n roi pres i elusen lleol achos bo' chdi isie pres mynd yna i helpu pobol lleol ma' hynny'n jyst neud synnwyr i fi. Ie. Na d- grêt yy swn i'n hapus iawn i ga'l sgwrs pellach yy Craig... Grêt. ...unryw adag.
Ie. Iawn.
Wel, um, dyna, dyna fod ni wedi cyrraedd 30 munud, a gret, go on Dai, ie, os y ti'n gweld rhywbeth fel, achos dwi'n meddwl, os dwi'n, os dwi'n iawn, mae yna fwy o pres yn adael chdi na adael ni, gwe, uh, Dai, ydy hynny'n wir? Dwi pob tro yn dychmygu adael chdi fath o rywle cyfoethog. Os yn credu ni yn gwybod. A dwi'n iawn.
Na, sa'n credu ni o gwbl. Na, na.
OK, um, dyna, dyna diwedd yr uh, sgwrs fi'n meddwl. Um, mae o'n gorffen off, off, off on... Um, OK. A rhywbeth positif, uh, yn union beth ti'n sôn am dau, sef pobl, pobl yn uno, pobl yn cydweithio, a nes ti, nes ti ddeud fatha pedwar gair yym yn disgrifio sefyllfa presennol yym wel neu neu be be ma' mudiad chdi yn trio neud sef ca'l gwared o annhegwch ag yym o'dd o pedwar pedwar gair dwi'm yn cofio nw rŵan ond ond os dan ni'n gorffen y yr y sgwrs yma off ar rwbeth positif yym ie dwi'n meddwl fasa fasa dau peth yna cydweithio ag ag creu ryw fath o gronfa sy'n g- galluogi ni weith- i weithredu yn rhagweithiol yn lle knee jerk reaction i bo- i i i po- i petha yym wedyn mae'n iawn i ni pwyntio bys ar Llywodraeth os ni'n deud yy gofyn iddyn n'w i newid yy i newid y deddfwriaeth i creu ryw fath o lefyng play- level playing field ond yym os o's 'na rywbeth da chi eisiau gorffen off efo Dai a Gwyn? Neu ydyn ni angen orffen fel, fel, fel hynny? Na, dim, dim fel ni, na, dys dim, uh, dys dim byd um, rhagor i ddweud sy'n credu yn ochr i. Um, Gwyn? Um, na, dim ond chymod, ategu bod um, Mae hyn yn digwydd yy mewn cycles yng Nghymru lle da ni'n cael argyfwng mawr a wedyn mae pawb yn rhyw siarad mm. am hir a wedyn does am llawer yn byd yeah. i weld y newid. Um, ond os, na, os da ni'n cario ymlaen fel hyn, dwi'n meddwl ella fydd na, um, fydd na ben draw i bethau. Ie, yeah, cytuno cant a cant gwyn. Um, ond da ni yn mynd i wneud rhywbeth. Da ni ddim yn mynd i stopio tro yma. Um,